Essalawmaleýkum hormatly tomaşaçylar! Häzir şu gün bizde gaty üýtgeşik myhman, ýagny Gotur obasynyň ähli toýuny, ähli baýramçylyklaryny sowup ýören aýdymçymyz Azatgeldi Sessizmyradowy şu ajaýyp sahnamyza çagyralyň, el çarpyşmalar bilen! Salowmaleýkim. Gowumy ýagdaýlaryňyz? Waleýkim salam. Näme boldy? Ýa hiç zat bolanok, toýda boldum. A, toýda bolduňyz. Uruşdyňyzmy? Ýo, urtmadym. Urdular. Hä, şeýlemi? Aý, näme, toýlarda bolýan zatlar-da, oglanlar bir bezzatlyk edendirler-dä, şu ýaş oglanlar, hä? Ýo, agamjan, şu taýym gaşap beräý dagyn. Şu taýymy? Hawa. Bezzatlyk edenler ýaş oglanlar däl, ýaşulular. Öýlenýän, öýlenýän ýigit, gelin-gyzlar, gelni tohum tiýiji. Hä, şeýlemi? Ä, düşünmedim. Onda, onda kim urdy? Ýaşulular, ýedi ýaşdan başlap, segsen ýaşa çenli bary depeläp geçdiler, agamjan.

Aýtsaňyzlaň Azat, siz näçe ýaşyňyzda toýa gatnap başladyňyz, nähili ýagdaýlar boldy? Men, mähriban adamlar, toýa bäşinji, toý aýdym aýtmak ukyby bäşinji klasda döredi. Aýdym çapagynda. Aýdymy aýdyp, soň toýa gitdim, gullukdan soň. Bolýa, bolýa, bolýa. Azat, siz maňa aýtsaňyzlaň, dört sagatlap bokurdaga agram salyp aýdym aýdyp toý sowmak ýeňil iş-ä däldir, şeýlemi? Hijem kyn däl agamjan şol. Iň kyn zat agzyňy fonoglama bilen deň getirmeli. Fonogramma bilenmi? Bolmasa masgara bolýaň agamjan. Fonogramma bilen deň getirmeli agam. Hä, diýmek siz hemme aýdymy fonogramma bilen aýdýaňyza şeýlemi? Elbetde, fonoglammaň janyň çag bolsun, teknologiýaň jany çag bolsun agamjan. Azat geldi, duruň onda siz iň bolmanda bir iki sany aýdymy öz sesiňizden aýdýarsyňyz-a. Ana bar belalar çondan başlanýa agmjan. Adamlara urmak üçin bahana gelen agmjan. Hä, diýmek siz öz sesiňizden aýdym aýdyp başlaýaňyz welin urýalar, şeýlemi? Görýäňä halymy agamjan, görýäňä. Görýän, görýän, onuň şeýle erbet boldumy? Ýok, şu gezek ýaman gaty erbet uruldymda agamjan. Şeýlemi? Toýdan toýdan tiz kömek bilen alyp gitdiler agam. Beýle erbet urular ýaly Azat aýtsaňyzlaň siz näçe aýdymy öz sesiňizden aýtdyňyz. Tutuş toýy sowdum agam jan. Fonogramany ýatdan çykaryp gaýypdyryn-a öýde. Allah kuwat bersin. Allah kuwat bersin. Allah kuwat bersin. Azat siz aýtsaňyzlaň onuň sizi toýlara çagyrýan känmi çakylygyňyz. Üstüm gyzyl ýel meň agam jan günde çakylyk gelýär. Ýöne men bar-a adamlara aýdyp bilerin bir gezek toýa gidýän çoň gidip bilemok. Hä, näme üçin gideňzok? Sebäbi saglygym ýetenok. Hä, saglygyňyz ýetenok, hä? Saglygym çydanok diýseňem bolýar, agamjan. Hä, düşnükli, düşnükli. Dogrudyr-da. Aý, toý sowmak ýeňil zadam däl-le. Dogry. Onda diýmek siz hepdede birje gün toýa gidýäňiz, galan günlerem dynç alýaňyz, hä, şeýlemi? Ýok, dynç alamok, agamjan. Galan günler saglygymy bejerdýän. Hä, saglygyňyzy bejerdýäňiz. Molla gatnaýan, tebibe gatnaýan, lukmana gatnaýan, saglygymy bejerdýän, agamjan. Bir ýeriňiz agyrýamy, Azat? Sorag ýalňyş berdiňiz Annajan. Toýdan soň agyrmaýan ýeriňiz barmy diýip soraň. Hemme ýer agyr ýaňymy. Diýmek size her toýdan bir ýadygärlik galýan ekendä. Elbetde Annajan ine çagaýam bara. Şol bama toýa gitdim taňyrýalkanyny aýtdylar. Çepelim bara Tejene gitdim düwünçege derek şu gipsi berdiler. Onuň boýnum bara boýnum ol Hitilowka aýtdym. Hä, şeýlemi? A bu gözüňde näme gök düşüpdir, Azat? Ol Ýok, ol toýdan däl agam. Hä, ol toýdan däl. Ol aýalym gyzmalyk etdi agamjan. Aýalyňyz gyzmalyk etdi? Hawa. Heý, ýaman gyzmy eken-aý, näme boldy? Gije ýatyrkam çamrap aýdym aýdypmyşyn düýşümde men. Uý, beýtmelem däl-ä. Adam näme ýatyrka gorsanyp biler, samrap biler, silkinip biler, tisginip biler ýatyrka? Başga zat edip biler ýatyrka. Hawa, başga-da aýdyp bileris, hawa, başga-da aýdyp bileris. Ertesi günem bar-a, bagşy-da diýmedi-ow, agam jan, bagşy-da diýmedi. Ýaman gyzmy eken-äý? Erbet. Gaty gyzmy eken. A bu dodagyňyzam maňa pök görüp dur, maňlaýyňyzda-da bir finga bar ýaly. Dodagam toýdan däl, agam. Aha. Ony kakamlaň öýüne gitdim. Hawa. Kakam aýtdy, Ýör oglum, Mellige gireli, ýer agdaraly diýdi. Aha. Bizem girdik ýer agdarmaga. Aha. Bir ýerden ýokardan aly gondy. Näme gondy? Aly. Hä, ary, ary gondy diýseňiz-dä. Onnoň? Aly. Aly. Erbet çakdymy? Hudaýa şükür, çakyba ýetişmedi ol, agamjan. Aha. Kakam ony pil bilen uly öldürdi. Aryny. Aý, Alla kuwwat bersin. Şeýle bolsun, agamjan. Alla kuwwat bersin. Bolýa, neme, Azatjan, siz geň görmäň. Bir sorag beresim gelýär. Diliňiz peltek ekeni şol doga bitdimi ýa öňem badymy. Ýo öň men bar-a, alasda gürleýärdim agamjan. Haa. Dişlem döküldi-ä, dilim peltek boldy. A şu çaga döwri diş dökülýär-ä şondan soňmy? Ýok. Toýa gatnap başladym ol dişlem dökülip başlady agamjan. Haa şeýlemi. Ala siz maňa bir zat aýtsaňyzlaň, siz toýda urulmadyňyz ýaly. Ýanyňyzda bir goragçy bir oglunyň birini tutunyp görseňiz bolmaýamy. Agam ýalama duz basdyň daşwazanda. Hä näme boldy? Tutunyp görüldüm. Aha. Beren pulum halal bolmasyn şoňa agamjan. A näme boldy näme boldy näme boldy. Bir toýa gidemizde ýaşular halk aýdym aýdyp ber diýdi. Menem halk aýdym aýtdym welin şo myhmanlara goşulyşyp urda bizi. Myhmanlara goşulyp süzürdiňmi? Hawa, olara goşulyp sürdüm. Aý, dogrudanam biderek oglan eken-aý. Bolýa, bolýa, bolýa, bolýa. Indi ýene-de soňky soraglarymyz, Azat jan, siz-de toýa diýýän ýeke özüňiz gidýäňizmi ýa ýanyňyzda ýoldaşlaryňyzam barmy? Bäş kişi biz. Hä, siz bäş kişi. Bäş kişi. Aha, bäş kişi. Biri men. Siz? Ikinji düýdükçi. Tüýdükçi. Üçünji litm blokçy. A, ritm blokçy. Dörünji gepçi. Gepçi, gepçi? Gepçi. Hä, depçi, depçi eken, Depçi, bagyşlaň, depçi. depçi, depçi. Bäşinjim, oňa adyny aýdyp bilemok agamjan. A-a, näme üçin? Teležkaň aşagynda garaşyp duran adam ol, biz bar-a, gaçamyza alyp gidýän adam ol bizi. Hä, tilsim, emeli, gaty gowy, berekella. A olary getirmänsiňiz, näme üçin getirmediňiz? Wah, geljekler bolup, ana, şu wagt bar-a, hassahanada ýatyrlar. Döwük, döwük-genjik bölümindedir-dä, hä? Reanimasiýada. Reanimasiýada ýatar ýaly näme boldy beýle? Çuň gezek toýa gitdim agam. Hä? Bama. Onuň biz gara toý gutardy, adamlar üstüme yzgap basdylar telesikaň üstüne. Hä, olar sizden surata düşjek bolandyrlar-da, şeýlemi? Aý, agam, men-ä çöleňňeden çula-sapalat görmedim, agam. Biriniň elinde taýak gördüm, ikinjiňinde lom gördüm, ýüp gördüm, garaz niýet eli gowy däldi şolaň a. A onsoň yzy, yzy, yzy näme boldy, yzy? Bizem mana gaçdyk, teleşkiden bökdük-de gaçdyk, maşyny mindik, ylgadyk, ýagny şu maşyny sürdük gaçdyk, boldy, yzymyzdan bir kamaz bolup geldiler. Aha. Köprä ýetdik, boldy, ikinji kamaz öňümizi baglady, wessalam, hiç tamam a. Dur, dur, dur, dur, entek, Azat, duruň entek, iň gyzykly ýerini aýdyň-da, soň, soň näme boldy, soň? Soň. Dütünk boldy. Daşarda çyra öçdi. Soň ýadyma düşen öňem. Aa-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Bolýa, bolýa, bolýa, bolýa. Aý näme, salam aýdyň ýoldaşlaryňyza. Özüne gelseler çalam aýtjagaňdan. Hüý, şeýlemi? Bolýa, bolýa. Size üstünlik, hemraňyz bolsun, size üstünlik arzuw edýäs, Azat jan. Agamjan, men size bir zat aýdaýyn. Iň esasy zat üstünlik däl.